Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba ya Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la ku khumba mhaka leyiwani Red room red house rifumo ra ngati. lava va yaka ka tin'anga letiya to khendzisa vanhu hi mhaka ya rifuwo ku va kota ku fuma va tatisa ma business ma vona or va tatisa swilo swa vona ku mali ya vona yi kota ku tala yi nga hatli yi hela ku na liya ya ku xana ngati va yi teka njhani loko i vulavula hi ku va ri i rifumo ra ngati. Ngati vanhu lavaya va yi teka hi tindlela timbirhi or tindlela tinharhu ni ta khumba swimbirhi swinharhu vanhu lavaya loko va ku ku laveka ngati leyi va nga ya kona va ku se i nkarhi wo lava wo lava ngati la hi vulavula hi yini hi ngati ya munhu a hi vulavuli hi ngati ya swiharhi ku na leswiya swa ku loko va teka ngati liya. ivi munhu luya a lova kumbe va teka ngati liya munhu luya a endla yini a hanya because most wa vona vanhu lavawani va teka tingati letiwani ka maxaka ya vona a va teki ngati ka munhu un'wana na un'wana loko va yele va va byela ku se xilo lexi hi nga ta ku xi nyika xona xi ku endzela mali xi ta tshama xi kha xi lava ngati a hi nge sweswiwani mi kuma ku munhu i fika a chayisiwa hi movha a ri xaka ra mina. loko a chayisiwa hi movha munhu luya i ta fika a endla yini a wa loko movha yi heta ku n'wi chayisa ivi a tshoveka swirho swo karhi ivi ku bleed-a laya ngati liya yi huma a ha ri kwalaya kwihi la nga chayisiwa kona movha swi leswiya swi ta ta hi mixikaxika ya swona hi ti-magic ta swona swi fika swi teka ngati liya. yena wa swi tiva ku va va va swi endlise ku yini xilo lexi a va nga n'wi nyika xona xi ta fika xi tekisa ku yini ngati ivi xi teka ngati liya xi ya kwale a nga xi veka kona xi nwa ngati liya or xi teka ngati liya va mikisa swilo leswi vona va va swi mikisaka swona va ngetela va ngetela rifuwo wun'wanyana u kuma ku loko xi tekile wa lova. Un'wanyana u kuma ku loko a teka a a a xi lovi hikuva xi ta xi nwile ngati. Ivi van'wanyana mi kuma ku va va va tlhaviwe hi mukwana loko a tlhaviwa hi mukwana mi kuma ku endla yini, wa lova. Van'wanyana loko va tlhaviwa hi mukwana a va lovi va hanya, because of what? Ku ta va a tlhaviwile laha ivi ku kota ku huma ngati liya the more ngati liya yi ri ku humeni is the more xilo lexiya xa munhu luya xi va xi ri busy xi kha xi teka ngati liya. ma ni twisisa se mi kuma ku van'wanyana i win win lose lose u kuma ku se loko yi ku chayisa movha exitarateni ivi na wena yi kuma ku wa hanya hi ku xilo lexi a xi teke ngati hala tlhelo mali liya ma yi tiva mos mali liya hi ta yi kuma yena hala kumbe swi n'wi nyika million wena hala swi ta ku nyika million a ni ma swi tiva ku mali liya patu yi hakerisa ku yini se va yi tekisa swona. se khombo ka laha i kuma ku i tlhaviwa hi mukwana i lova ivi xi songa ngati liya kumbe i tlhaviwa hi mukwana i nga lovi loko i nga lovi i ta va i luzekini because i ta va i ta va i ri na xilondzo xa vutomi xaka leriya ra wena ngati liya yi lavaka i ta va a tekile swilo swa yena swi kha swi endla swi kha swi famba kahle van'wanyana loko wo lova i ta languta na minkosi ya kona munhu luya loko a chayisiwa hi movha xaka leriya ra vona i maker sure ku wa sapota too much hikuva swi tiva ku i kume mali yo tala.